Post processing var, kamera sensitivity var, language English diye. Bale English olsun. Space return diye. Geldim de hoş geldin. Anana take take moonlight dress. Başladı. Bugün ne elek bolarka? Dan. Iş. A. Ne studiýa zat ýazyp otyr ýeti. Man from cutting half in no clues. Vay bu bular okajak bolsa kän wagtymyz alar. This is unbelievable. How could this happen? Ha, mouse göre. Birden soňy var. Ha. Birden köp soňy bar diýjek bol. Ýaponiýada bolan dada aýtýa. 25-nji iýul 2026 08:30 PM. Täze çykan öýtýän oýun şondan. Reminder get groceries. Oh shit, I forgot to pick some grocery. Oh. Grafikanda göre rowaýat bar diýär. Ha. I have to bring the shopping list. Da satyn näme etmelimi? Ha, bärde. İki sany süýt, bir sanak olive oil, yağ, zeytun yağı, white rice, instant

Näme üçin goýanok muny? Eee, bassan goýmarla. Muňa seret. Baga girdi öýtýän. Dur. Tapmy? Hä. Bay bow. Dur bu da display capture-a geçipdir. Munam düzeldeýin. Heh bolly kameramy düzeltdik. Dowam edibermeli. Çykaly. Tab ne edip onya ne bolly. Am Näme sesi gaty elhenç şumun sesi. Azadyň sesi. Ot. Otlyň sesi basmady knop. Ha, hemme da bas çykdym ha birinji gezek görýän. Yo bärden ha gidelim ha. Bu tarapdan devam edeýin. A, grafika da goja eken. Silent Hill 2 bar, original şoňa meňzeýär.

Şo gelsin niwatin. Magazin ýakyn eken 24 AM PM. Ses ýaman ýokarla meň kelle gulagymdakydan. Ýöne sagat açyk magazyn. Ha. Aýda aýda aýda. O jaç ne bam bir zatlar. Näme gerek bize? Süýt gerek, zat gerek. Aha. Bir elimiz edimiz ýoly.

Ýaponça eken aga. Ýapon ýa-da hytaýça. Nämallyk? White rice. Hä, bärde. Ýok. Hä. Şeýle gitsek görünýär eken özi. Benim sen gö neme deyin? Bärde de bar. Başka. Buna malaly.

Tekke tek diýen söýä bereket edende tık tık diýip ses çykýar. Hä. Özüňe gynan. Oý, näme üçin beýle diýdiň? Oýnuň nemesi ýok. Ýagny täze çykan oýun oýnamaly diýlen zat ýok ýa-da grafikasy gowy oýun oýnamaly diýlen zat ýok. Hiç haçan. Beýle bolsa hiç haçan oýun medeniýetiň ösmez. Oýna bolan garaýşyň. Holodilnikde hiç zat ýok. Ýok, bärde de ot çykan ol. Muny ýapalım. Grafika pes bolmaň sebäbi oýnuň pixel art şekilinde düzülmegi. 3D pixel art, pixel pixeldir bular. Yani hemme oýnuň grafikasy gowy bolmaly diýlen zat ýok. Ýetmiş segsen sagatlyk grafikasy gowy oýun bolandan, bir sagat ýarym sagatlyk biderek grafikaly, gowy hekaýaly narman oýun bolsa gaýtam gowy däm. O adamyň elindäki edip biljek güýç şu. Şuny edip bilipdir diňe. Men çykdym daşary. Eýwa, maşyn gaturla men. Eşeği neden gorkuzjak bolýar. Oýny ýeke adam edendir öýtýän. Menem şeýle pikir etýän. Indi nemeler-da bular. E. Bu galdy. I see need to grow. Ha, almaly men diýä. Ýok, onda bulary alaýmaly. Näme üçin çykmadyka ýöne? Ýaňky gyz ama gaçyp gitdi. Dur, şuny bir-birden göreýin-le. Bärde zat ýok. Öýe gitde näme etjek daşarda de. Gidip bolana. Oyun goýberenok, zat etdi ya. E, produktlar almaly de. Önümleri. Ha berde kena o. Niye edip göreyim ben bunu? White rice. Ha, şon bir adajyk belleden bolsa has gowy bolardy. Ak bolup dur bolin, görünenok. Arka tarapda. Bärde. Ha, bärde. Şu yerden aldım. Şun arka tarafı.

Boldy. Hiç kim ýokmy? Alo. Magazin goýup gitdiňiz ama. Ay men aldım kaçtım onu. Find cash asset maybe. Kaç yarın kaç git ya sen o.

Kassiýer bärde ol ýaňky daýza muny zat edikde häzirjek boldy. Eni basyp basyp dun menem hisa tapamok. Bularam boldy. Ewaý. Özüň tapmaly. Böküp ýok. Bökenok. Başga zat bar bärde. Biziň bilmeýänimiz. Dur çykjak bolaý näme edýärkä? Set my bill. Hasaby ödemek üçin kassiri çagyrmaly. Şu ýerden bir ýerden çagyryp bolýandyr ony. Ay ödeme gidiber da näme etjek bu niye kasiyer bolandan bolman oldu. Ba. Hem yere basıp atayım şu an.

Näme boldy? GPS bilen Ewa. Hoppa, bir ne bir zat boldy bärde. Kaçýar gyzyň habary barmykan?

Şeýlemi diýdi? Dur diýmedimi? Stay here diýmedimi? Menmi ýalňyş gördüm? Ha? Sizler rast gowulýan. Sen oýnana, sen şoň üçin bilýän. I like to pay for this. Boldy, boldy.

Kapy nämişe ýapyk? Tuwelediň gapysy açyk. Oppa, bir zada geldi. A train ticket. Başladı gaýtdy. Otlanyň nemesi, otlyň... Yo.

Bilemok, dady öçürdi. Ses gelýär, aýak sesleri gelýär. Tuwaletiň içi bar, şo ýere girdim. Hajathana. Çykaýynmy?

Ses gitti. ya niye de arkayından?

Aňaryk barmaly görkezdi. Birden gelse ylgarym ýalak diýip neme etdim da. Gele gele gele. Alga alga alga alga alga. Ay anana. ah.

Eee dostawka näme borlyka bir göreýin. Alyp geleýin ony ýakynlaşyp durada motorçy. Erkek ýaly öçürip oýnaý diýýär. Nämeni? Çyranymy? Klawiaturany görmerin. Aýna seret başlaň däder diýýär. Ha, indi ikinji nemesi. Senariýasy dogrudan. Şu zat gelsin men alaýyn ondan soň başlaly. Näme diýýäňiz? Ha derrew gelýär ýakynda ol. Zastavka gelsin. Öyle adam. Adam garaşdyrmaýyn. Niýet sen özüň zastavka edip gitmeli maňa da. Ay. Ya jump scare at ya da. Outlast'yňky ýaly gorkusy onda bolýa outlast onýalyk nemedenok ýöne. Diňe kowalaýarlar. Iýip gaýt köpek. Ay jaň etýär. Geldim geldim. Oy. Köp garaşyryn. Dönerin keýpini görüp ýaty diýip. Yo yo bärde bärde. Yo aşağı in baryp gaýtdyma.

Hoppa. Gele gele. Kapynam ýapyp bolan o. Dur men döner ýeýin, bulam meni gorkutsun. Kapyny ýapyp bolan o. Görmediň hali. Ikinji soňmy bul? Bu näme? Ikinji soň dogry dämi şu gidip barşymy? Soň zat bolaýmasyn. Sojalyny içen ýok, başga ýerim gidip gidip açar almaly. Ha.

Ylgap bilemok. Arkany açaly. Ýok. Arkany açyp bolanok. E, açar näme bolan bu? Ha, bolat bu maşyn. Bu maşyn. İki bölüp gitti kasiyeri. Vay. Ha ha araya çıktı gördün. Ya Jump scare eder ýene bir. Indi maşyndan hem eder meni. Aha. Boldumy? Survived. Kurtardı be. Bir hilek. Bolmadı. Algan mı üçin mi zat etti meni? Bir hile edip koyardı be. Soňunu.